Fl-episodju tal-lum se nitkellmu dwar l-aktar parti sagra ta' dan il-katidral, il-presbiterju li inkludi l-artal, il-korp u oġġetti prezzjużi oħra. Iżda qabel, se noħorġu ftit barra u se nħarsu lejn il-faċċata imponenti ta' dan il-katidral. Ovvjament il-kavallieri rridu faċċata maestuża dik li qed naraw illum, però dik hija fi stil manjerismo, appuntu. X'jagħmilha manjerista l-Knisja? Il-Knisja jagħmilha manjerista ċertu affarijiet, ċertu ksur mir-regoli stretti tar-Rinaxximent, eh, fejn pereżempju il-gwarniċ jibqa' kontinwu u jibqa' għaddej eh, anki fejn m'hemmx il-pilastri. Ġermu Kassar kellu jaħdem bli kellu, ġifieri n-nies eh, il-bennejja u s-sena li kien hawn hawn Malta. Ovvjament ħafna minn dawn il-ħaddiema fil-fatt kienu wirtu s-sengħa minn bennejja jew kapomastri oħrajn li ġew mal-Kavallieri minn Rodi. Ċertu affarijiet bħal pereżempju l-iljuni fil-kantunieri tal-kampnari jfakkruna fil-dawk li ngħidulhom il-gargoyle fil-katidrali Gotiċi, jiġifieri għad hemm ħafna elementi li huma pjuttost arkajċi fil-faċċata li kienu intirtu, ejja ngħidu hekk, biż-żminijiet u allura ġew imposti wkoll għalkemm fil-fatt minnhom ma joħroġ l-ebda ilma tax-xita minn dawn il-ħluq tal-iljuni. Iż-żewġ niċeċ li jżejnu l-faċċata jidher li qatt ma ġew iddekorati bi statwi. Il-faċċata li naraw illum hija prattikament l-istess faċċata li ddisinjat Ġlormu Cassar, ħlief għat-tieqa tan-nofs li aktar tard tkabbret fuq suġġeriment ta' Mattia Preti. Magħha ġiet miżjuda l-immaġni tal-arzella, simbolu tal-magħmudija ta' Kristu minn Ġwanni l-Battista. Fiċ-ċentru, l-immaġni tal-wiċċ ta' Kristu fil-bronż, xogħol tal-iskultur Alessandro Algardi. Din li naraw illum hija kopja għaliex l-oriġinali ġiet restawrata u tinsab miżmuma biex tiġi esebita fil-Mużew tal-Kunkatidral. Il-frontispizju huwa triangolari kompletament, eh, huwa importanti ħafna biex jinkuruna l-parti ċentrali tal-faċċata, Fil-fatt, jidher ukoll li kien maħsub ukoll li ssir il-gallarija li kienet maħsuba biex meta jiġi elett il-Gran Mastru proprju ġol-knisja konventwali, kif kienet magħrufa, joħroġ fil-gallarija biex isellem il-poplu bħalma jagħmel illum il-ġurnata, ejja ngħidu hekk, il-Papa. Eh, kien hemm ħafna similitudni bejn l-elezzjoni tal-Papa u l-elezzjoni tal-Gran Mastru. Il-faċċata tal-konkatidral, bil-kulur dehbi tal-ġebla Maltija, hija l-protagonista f'dan il-kwadru anonimu li jinsab Il-Muża. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fiż-żmien tal-Gran Mastru. Lascaris minħabba l-fatt illi quddiem San Ġwann naraw purċissjoni ta' nies u lejn in-naħa ta' wara tal-purċissjoni għandna l-Gran Mastru naqra avvanzat fl-età, Gran Mastru Lascaris, li qed jifforma parti mill-purċissjoni li kienet tikkommemora il-rebħa tal-assedju l-kbir tal-1565 u kienet issir fit-8 ta' settembru. Id-data ħanidu hekk uffiċjali meta l-assedju l-kbir kien wasal fit-tmim tiegħu u fl-istess ħin Dik hija d-data tal-festa tan-Nattività tal-Verġni Marija. naraw ringiela ta' assisin u nisoħra liturġiċi u dettal importanti il-paġġi li għandu fidejh ix-xabla u x-xablot tal-Gran Mastru de Vallet. Dawn huma żewġ armamenti illi kienu joħorġu biss għal din il-purċissjoni, ġifiri in-nies eh, kellhom l-opportunità illi jarawhom għal din l-okkażjoni speċifika. Veduta bħal din hija importanti ħafna għalina għax Qed qisha ttina tieqa lejn kif kien jidher il-katidral fl-ewwel nofs tas-seklu sbatax u fl-istess ħin naraw l-istil manjerista tal-katidral f'dawk iż-żminijiet u ma ninsewx li hawnhekk qegħdin nitkellmu fiż-żmien qabel ma ġie preti f'Malta fl-1660ijiet. Il-faċċata hi eleganti, ħitan solidi li jagħtuk dehra ta' fortizza, iżda kull min żar il-Katidral u rifes mill-għatba 'l ġewwa jaf illi il-kuntrast li tara iħallik bla kliem. wieħed jidħol minn faċċata li hija pjuttost awstera eh, li tirrifletti anki Belt militari li mibnija m'hemmx għalfejn ngħidu fi żminijiet diffiċli kienu meta bdiet tinbena l-Belt Valletta, jidħol ġewwa u jieħu sorpriża kbira għax jibda jara l-element ovvjament barokk. Għaliex? Għaliex il-maġġor parti tal. Knisja konventwali tiġi ddekorata fl-epoka Barokka. Min jaf kemm il-pjanta u veduta rajna tal-Belt Valletta, iżda x'jiddistingwi eżatt il-binja tal-Konkatidral? Forsi dawk iż-żewġ kampnari bil-piramidi bojod fuq nett? Żgur li mhux il-koppla, għaliex il-konkatidral koppla m'għandux. Waħda mill-affarijiet li wieħed jinnota ġewwa l-konkatidral hi li m'hawnx koppli. Jew aħjar, fil-kappelli laterali nsibu dawk li ngħidulhom saucer domes, huma pjuttost bħal koppli, koppletti ċatti ħafna. Eh? Xi ħaġa li kien iħobb juża ħafna Ġerolmu Cassar, narawha anki fil-knisja ta' San Mark jew il-knisja tal-Agostinjani ġewwa r-Rabat, kif ukoll fil-knisja ta' Ġieżu ġewwa l-Belt Valletta. Dawna ukoll ġew skolpiti, dekorati, indurati, bl-emblema mbagħad importanti fin-nofs li l-jun ta' La Cassière li huwa proprju fin-nofs tal-koppla. koppla fin-navata prinċipali dina ma nsibuwix, insibu però din il-volta kbira, eh, dan il-troll kif ngħidulu aħna bil-Malti, enormi eh, li huwa leġġerment naqra appuntit, isur kważi gotiku imma ftit li xejn, ħa ngħidu hekk, probabbilment għaliex Ġerolmu Cassar kien qed jibża' illi t-troll ma jżommx, ma jiġix issapportjat biżżejjed mid-dniefel fil-ġnub, u hemm dniefel importanti ħafna il-fatt illi l-passaġġi bejn il-kappelli huma pjuttost dojoq, għal dawk li nafuhom iktar tard fil-knejjes, hija prova illi Ġerolmu Cassar ried ikun ċert illi l-istruttura ovvjament ma jkollhiex problemi u li dina tkun tiflaħ u li l-ħitan stess bejn il-kappelli jkunu bħal dniefel ta' din il-volta l-kbira, dan it-troll importanti ħafna. Jiena ngħid illi bla dubju il-fatt li m'hemmx koppla kienet rekwiżit importanti ta' l-Ordni ta' San Ġwann li riedu speċi ta' Kappella Sistina għal Malta fejn jiġi elett il-Gran Mastru stess iktar milli knisja b'koppla importanti, apparti li probabbilment ukoll Ġirolmu Cassar sfortunatament ma kellux is-sengħa għal li jibni koppla għax ma nsibuha la fil-knisja ta' San Mark tal-Agostinjani u lanqas f'dik ta' Ġieżu. Ġerolmu Cassar kien primarjament enġinier. Kien beda bħala l-assistent ta' Francesco Laparelli ta' Cortona li kienu qegħdin jibnu s-swar. Hu kien iktar enġinier u l-iktar ħaġa importanti kienet l-istruttura ovvjament tibqa' b'saħħitha għal matul iż-żminijiet u fil-fatt għaddew kważi erba' sekli u nofs u l-Konkatidral, il-Knisja tal-Konkatidral għadha f'kundizzjoni mill-aqwa ngħidu hekk u m'għandhiex problemi strutturali ta' xejn.

Ninsabu proprju hawnhekk fil-presbiterju, il-post illi fih hawn ukoll l-artal maġġuri. Però biex nitkellmu aktar dwar dan nilqa' miegħi lill-kuratur Cynthia De Giorgio illi żgur taf tgħidilna ħafna affarijiet interessanti fuq l-istorja ta' dal-presbiterju. Dal-presbiterju minn dejjem hekk kien? Le, kien differenti ħafna ħafna ħafna. L-ewwel nett meta imriet il-knisja, meta spiċċa l-bini tal-knisja fl-1577, kienet mingħajr l-skultura, mingħajr l-irħam, jiġifieri kienet biss tara l-ġebla Maltija. Forsi kien hemm xi erba' artali biss li kellhom xi dekorazzjoni u mhux mal-ewwel. Jiġifieri mill-bieb il-kbir sa hawn Kien pjan wieħed, ma kienx hemm it-taraġ. Ok. U l-artal ma kienx fejn qed narawh illum, imma kien ħafna iktar lura u l-kor kien quddiem l-artal. Għaliex kien irranġat b'dak il-pjan qabel? Għax qabel kien hemm, kien, kien hemm segregazzjoni kbira bejn is-sagru u l-profan, biex ngħidu hekk. Allura is-sagru kien jibda mill-kor lil hemm. U l-kongregazzjoni kważi, kważi qas kellha x'taqsam mal, mal, mal-quddiesa. Il-quddiesa kienet issir daqsxejn 'il bogħod. Infatti, min kien, kien qed iqaddes kien jagħti dahru lejn il-kongregazzjoni. Li ġara wara l-Riforma Protestanta, il-Knisja kważi nistgħu ngħidu nqasmet min-nofs, għax il-Protestanti kollha tan-Nord kollha bdew jiffollowjaw ir-ritwali tal-Protestanti. Il-Knisja Kattolika f'Ruma, dak kien challenge kbir għalihom u kien inkwetanti li titlef daqshekk mit-territorju tiegħek biex ngħid hekk. Laqgħu Kunċilju li huwa l-Konċilju ta' Trentu, huwa famuż ħafna fl-istorja tal-Knisja, fejn l-Isqfijiet kollha tal-Ewropa, dawk li baqgħu mar-reliġjon Kattoliku, nġabru biex jirriformaw il-reliġjon Kattolika. Għax il-Protestanti x'għamlu? Protestanti tiġi mill-kelma Eh, Protestant to protest, għax dawna, dawna protestaw fuq ċertu affarijiet li kien qegħdin jiġru fil-Knisja li lilhom ma kienx toġobhom, l-iktar waħda li tħallas għall-indulġenzi. Għax huma kienu jemlu li kulħadd ħaqqu jimur il-ġenna, m'għandekx tħallas biex tkun ħielsa minn dnubitek. Din għall-Knisja Kattolika kienet daqsxejn waħda kbira għax dak iż-żmien kont qed tħallas l-indulġenzi għax riedu jerġgħu jibnu l-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma. U kien hemm affarijiet oħrajn, pereżempju ma kinux jemmnu fl-Ewkarestija, kienu jgħidu li dan mhuwiex il-mument fejn il-ħobż u l-inbid jerġa' jsir il-ġisem u demm ta' Kristu, insomma kien hemm affarijiet oħrajn. Allura l-Knisja nġabret biex tagħmel din ir-riforma u parti mir-riforma kienet illi il-Presbiterju ehm, jola at least ħames ħames tarġiet ehm, olja mill-kongregazzjoni, ħalli il-kongregazzjoni kollha anke minn qiegħed bil-qeda wara net jkun jista' jara u tiġi il-misteru tal-Ewkarastija tiġi iktar viċin il-poplu. U allura l-artal. L-artal mexa iktar il-qoddim. Okay. U anka illi ehm, bdew jagħtu ħafna iktar importanza lis sagrament tal-Ewkaristija. Għalhekk imbagħad inxtara artal ġdid u kbir u dak iż-żmien imbagħad beda l-barokk li huwa demonstrattiv ħafna. Dawn huma kollha li ħarġu mill-Konċilju ta' Trentu. Bdew jużaw materjali ta' valur kbir għax m'hemmx materjal prezzjuż biżżejjed biex tagħti qima lil Alla. U għalhekk naraw dawn id-debit u fidel sbieħ. Hemmhekk bdiet, jiġifieri llum ngħidu it's wisq deheb imma f'dak iż-żmien trid tmur lura fil-ħin. Fil-mentalità. Fil-mentalità illi inti qatt ma tista' tuża xi materjal li huwa eh, wisq prezzjuż biex tagħti qima lil Alla. Lek beda jinduża ħafna deb u fided bdew eh, eh, jużaw dawk il-monstrances il-kbar kollha fidda u Ħafna djamanti. Imponenti fuq l-artal naraw ukoll żewġ leġiji ta' daqs kbir. Wieħed juri ajkla, Simbolu ta' San Ġwann Evanġelista. Fuq il-lemin, il-figura ta' Mosè li f'idejh qed iżomm l-Għaxar Kmandamenti. Użaw irħam u mhux l-ġebla Maltija iktar. Il-kor mexa wara l-artal. Sewwa. U dan huwa proprju warajna li qegħdin naraw huwa l-kor. Il-kor. Huwa l-ewwel biċċa għamarra li ġiet San Ġwann. U ma kienx postu għaw. Le, il-post tiegħu kien quddiem l-artal, kien iktar lejn nies. Għax il-qudisa kienet kollha kantata. Inti mingħajr kor, ma stajx tagħmel quddis. Jiġifieri kienet l-ewwel biċċa għamara li daħlet hawnhekk din u l-pulptu għax ovvjament il-pritka kienet importanti. U l-pulptu kien fuq il-presbiterju. U mbagħad mexa wkoll ehm, għal John Nava biex il-prietka tkun iktar eh, lej in-nies. Verament mill-qalba tan-nies tal-kongregazzjoni. Eżatti. Il-post oriġinali tal-pulptu kien fuq il-lemin tal-artal. Jekk timxi fil-kulur tour mill-Kappella ta' Aragona għall-Kappella tal-Alvernia, għadek tista' tara dan il-bieb fil-pilastru li oriġinarjament kien fih it-taraġ li minnu wieħed seta' jitla' fuq il-pulptu. Fl-injam fuq wara, fil-fatt, għadha tidher l-istruttura tal-bieb fejn kien jispiċċa dan it-taraġ. It-taraġ li naraw illum, għalhekk, mhuwiex l-oriġinali, iżda ġie miżjud mal-pulptu ħafna aktar tard, meta dan bidel postu. U dal-kors sabiħ x'tgħidilna fuqu? Dan il-kor huwa vera interessanti għax ehm, huwa magħmul mill-injam fin ħafna eh, l-iktar tal-ġews u s-stil tiegħu dak mhux barokka volja tara ħafna deb, l-istil tiegħu huwa manarist. Il-manarizmu kien dak il-perjodu bej il-Rinaxximent u bej il-Barokk fej jikunem bidla. Għax inti bidla ma tiġix mill-lum għal-għada, Jiġifieri dejjem ikun hemm dak iż-żmien fejn wieħed qed jitlaq minn post u ħa jmur post ieħor, allura l-arti qiegħda qiegħda qiegħda tinbidel. U naraw fih anki xogħol ta' skultura, jiġifieri l-injam huwa skolpit. Il-Manariżmu kien kellu ħafna skultura fih anke r-Rinaxximent, jiġifieri huwa tipiku ta' dak il-perjodu. U dejjem kellu dal-kuluri? Kif qed taraw Naħsbu li illum? iva, aha, naħsbu li iva. Kien hemm min qal forsi kien ġi indurat wara, però ma naħsibx milli meta min arrestaw tiegħu kien jidher li d-deb huwa antik ħafna. L-istruttura tal-kor hija attribwita lil Antonio Lazi. Skultur tal-injam minn Pjaċenza. Hemm b'kollox 52 siġġu, imqassma fuq żewġ fillieri mtarġin. L-injam huwa dak tal-ġewż, indurat bid-deheb. Ovvjament il-kor għandhom bżonn il-kotba tal-mużika. Allura mal-kor kien ġie ordnat ukoll leġiju li huwa wkoll fi stil Mannerist biex fuqhom ikunu jistgħu jpoġġu l-kotba tal-mużika. Il-kotba tal-mużika dak iż-żmien mhux kif naraw illum kulħadd bil-ktieb tiegħu. Kien hemm wieħed ġgantesk biex ngħid hekk għax kien parchment, parċmina, u parċmina hija ġilda mhux karta. li huwa ehm, materjal diffiċli biex tipproduġih u eh, biex tqod dakka kollox handwritten. Il-kalligrafija. U kollox handwritten u bil-illustrations, ġiviri kien jkun hemm wieħed biss. Irrid ikollok vista tajba biex tkun tista' taraw. Għadhom jeżistu dawn il-kodba? Iżgur daw il-manuskritti għadhom jeżistu, kienu eh, rigal tal-Gran Mastru Verdala, Huma magħmulin Franza, scriptorium Franċiż u għandhom l-illuminations tagħhom huma vera inkredibbli. ċertu ngħidulhom historiated initials fihom ħafna frott u fjuri li għandhom sinifikat simboliku. Cynthia, inti ilek sbatax-il sena kuratur ta' dan il-post. Qiegħed f'qalbek u naturalment min jaf kemm tgħallimt affarijiet ġodda fuqu. Dejjem titgħallem hawnhekk. Mhux hekk, dejjem titgħallem. Dejjem jgħallimni xi ħaġa ġdida San Ġwann. Dejjem ħierġa l-istorja. Eżatt, eżatt. Dan it-tqassim tal-presbiterju mhux l-uniku ħaġa li llum hawn differenti f'din il-parti tal-knisja. Warajja llum nistgħu naraw din l-iskultura maestuża li turi l-magħmudija ta' Ġesù minn San Ġwann il-Battista. Meta tlessit il-knisja fi żmien la Cassier ma kienx hawn din l-iskultura, minflok kien hawn kwadru titulari. Fl-1577 la Cassier kien ikkommissjona xi xogħlijiet lil Matteo Perez d'Aleccio, artist manjerist importanti ta' dak iż-żmien D'Alecco studja f'Ruma, viċin tax-xogħlijiet monumentali ta' Michelangelo fil-Kappella Sistina. Il-kulmini l-apiċe tal-karriera tiegħu waqt li kien Ruma kien li ġie kkommissjonat wieħed mill-pittura mill-affreski fil-Kappella Sistina. Biex tkun taqra kummissjoni bħal dik bilfors li inti tkun pittur ta' ċertu preġju. Hija pittura li b'saħħitha ħafna, influwenzata mill-ġudizzju universali ta' Michelangelo, kisbet u kompliet issaħħu. Hu kien pittur manjerista influwenzat minn Michelangelo speċjalment. Però f'Ruma sar ħabib ta' Palma l-Ġovani. Palma l-Ġovani li kien artist Venezjan. U għat l-influenza manjerista ma dik tal-pittura eh, Venezjana. L-akbar biċċa xogħol li għamel kienet sensila ta' xeni mill-ġrajja tal-assedju l-kbir fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-Gran Mastru. Imma barra dan ix-xogħol, Kien ikkommissjonat ukoll biex jaħdem il-kwadru titolari għall-Knisja Konventwali ta' San Ġwann. Huwa kwadru importanti għax fih irnexxielu jaqqad flimkien il-manjerizmu b'saħħtu ta' Michelangelo mal-pittura lirika poetika ta' Venezja. Dak huwa s-seħe huwa kwadru importanti ħafna li jistħoqqlu li jkun magħruf aħjar. Il-kwadru titolari oriġinali illum narawh fis-sagristija. Kwadru maqsum f'parti ta' taħt u parti ta' fuq. Fil-parti ta' taħt għandna lil San Ġwann il-Battista qed jgħammed lil Kristu li huma figuri b'saħħithom ħafna juru ċar l-influwenza kbira li kellu fuqu Michelangelo. Però il-kumplament tal-kwadru huwa kompletament differenti l-mod kif żewweġ l-influwenza Venezjana mal-influwenza ta' Michelangelo kienet tassew kbira. Perez D'Alecco huwa artist ieħor ta' fama internazzjonali illi żar Malta fi żmien l-Ordni u ħallilna xogħlijiet importanti. Għalkemm forsi mhux famuż daqs Caravaggio jew Mattia Preti, l-istorja tiegħu hija daqstant interessanti. X'aktarx li ġie Malta bħal wara Caravaggio bħala persuna qed jaħrab minn Ruma. Qed jaħrab minn Ruma għaliex? Għaliex iddistruġġa kwadru tal-Ecce Homo illi kien għamel fl-Oratorio dei Gonfaloni, San Pietro e Paolo dei Gonfaloni. E, qabel ma ġi Malta, waqaf Napli, u mbagħad Malta, u dam Malta xi ħames snin għalija sal-1581 meta irritorna Ruma. Però ma tantx dam ħafna Ruma għax mar Spanja, speċi kien ħadem f'Sevil, minn imur katedral ta' Sevil. Hemmhekk għandu pittura monumentali ta' San Kristoforu qed iġor lil Kristu. Pittura li timla assolutament mod inkredibbli il-Katedral ta' Sevilla. Immorru lura fuq il-presbiterju mal-kuratur Cynthia De Giorgio u se naraw issa l-iskoperta tal-artal oriġinali tal-ġebel. Il-presbiterju kellu bżonn artal ġdid u kbir li kien fil-stil Barokk u li jkun magħmul mill-materjali prezzjużi. Kif għedtlek qabel, il-pożizzjoni tal-artal inbidel u tressaq iktar 'il quddiem. Waqt li konna qegħdin nagħmlu r-restawr tal-kripta, Sibna l-taraġ l-antik u l-pożizzjoni tal-artal antik, jiġifieri dawn huma t-taraġ li kien jimxi fuqhom il-Gran Mastru Cassier. U tista' tara li hija ġebla Maltija għax dak kien il-materjal li kien jintuża dak iż-żmien. Fil-perjodu Barokk kollox huwa tal-irħam. Issa ħa mmorru naraw l-artal maġġur għax għandu ċertu aspetti verament interessanti. Lavur dettaljat ħafna. Iva, li jidher iktar imponenti wkoll. Very much in keeping mal-stil Barokk. Dan ġie kkommissjonat fil-seklu sbatax, eżatt meta kienu qed isiru dawk it-tibdiliet fil- Presbiterju, għax l-artal kellu jkun kbir, imponenti u magħmul b'materjali prezzjużi. Irnexxielha. Saret ruma minn disinjatur tal-fidda Giovanni Battista Contini, kien hemm ħafna nies involuti għax inti għandek għandek irħam, għandek il-bronz, jiġifieri dawn huma materjali differenti. L-aspett li huwa importanti ta' dan l-artal huwa il-fatt illi il-parti tan-nofs hemmhekk eh, l-ewwel net il-backing tiegħu huwa lapus lazuli li huwa materjal li llum nagħmlu ġojelli, ġojelli bih. Umbagħad għandu wkoll is-simboli tal-evanġelisti Minflok qegħdin dak iż-żmien is-simboliżmu kien importanti għax ma kienx hemm eh, il-literacy li hemm illum. Jiġifieri ħafna nies kienu iktar jafu simboli milli jafu jaqraw u jiktbu. Jiġifieri hemm l-erba' simboli tal-evanġelisti u hemm ukoll l-arma ta' San Pietru, ċwivet tal-ġenna, u hemm ukoll l-arma is-simbolu ta' San Pawl tal-martirju tiegħu. Ukoll hawnhekk ara tista' tara li hemm is-simboli tal-Ewkaristija li huma l-għeneb u l-qamħ. Jiġifieri huwa verament spettakolari u fin-nofs hemm l-aħħar ċena biex matul il-misteru tal-Ewkaristija huwa kważi it's being witnessed minn Kristu stess. Dan huwa l-qawwa tal-Barokk. Infatti, qed taraw li hemm Kristu fin-nofs qed jgħolli jdejh biex jagħti l-barka. U dan il-ritwal mal-skultura u mal-pittura u mal-mużika Barokka dan huwa l-quċċata tal-Barokk innifsu. Kollox jidħol qisu sinfonija ma' xulxin. Iva, iva, il-Barokk hekk kien. Ix-xena li naraw hija l-mument meta Kristu jħabbar li kien se jiġi tradut. Nistgħu naraw l-espressjoni mħawda fuq wiċċ l-appostli għal dan il-kliem u ċuħ b'fattizzi li jispikkaw minkejja ċ-ċokon, ix-xagħar innuklat u d-daqna folta, l-ilbies tagħhom bid-drapp li jaqa'. Ġuda jidher bil-borża tal-flus f'idu, filwaqt li fuq il-mejda jidhru l-platti, il-ħobż għażżmu u l-ħaruf. Fuq l-artal maġġur fi żmien l-Avvent u r-Randan naraw kurċifiss kbir. Il-korp huwa tal-avorju b'salib tal-ebbanu u pedestall li huwa tal-irħam Verde Antico, dan ġie mogħti kien mill-Kavallier Fra Romualdo Spreti fl-1709. Fil-fatt hemm skrizzjoni wara l-istess pedestall illi tikkonferma dan illi qed ngħid. Huwa kurċifiss sabiħ ħafna illi sar proprju għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi tal-Avvent u r-Randan. Il-pedestall tiegħu wkoll nixtieq ngħid illi huwa dekorat ukoll bil-bronż u r-ram indurat. Huwa wieħed mill-artifatti prezzjużi illi insibu f'dan il-konkatidral. Xi ħaġa li qed ninnota s-soltu nsibu t-tabernakil fin-nofs. Dikka hija punt interessanti ħafna għaliex da m'għandux tabernaklu mhijiex eżattament ċerta s-sitwazzjoni. Jista' jkun li kien hemm xi tabernaklu wara. Mhm. Għax huma rridu din l-aħħar ċena bħala l-uċċata tal- ta' simboliżmu tal-artal, però illum il-sagrament huma Huwa miżmum fil-Kappella tas-Sagrament. U jinġieb hawnhekk meta jkun hawn iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Meta l-Franċiżi ħadu f'idejhom il-gżira fl-1798, kienu ġarrew magħhom ammont sostanzjali ta' fided. Dan il-lampier huwa wieħed mill-ftit oġġetti li l-Konkatidral ta' San Ġwann irnexxielu jżomm permezz ta' ftehim bejn l-awtoritajiet Franċiżi u l-Kapitlu Metropolitan. Xi ġmiel ta' lampir! Iva, ekku, dan huwa lampir tal-fidda. Ehm, il-piż tiegħu eh, xi 50 kilo ta' fidda. Ehm, dan eh, il-lampir huwa eh, rigal għax inti biex tidħol bħala kavallier fl-ordni kellek tagħti dak li kienu jgħidulu l-passaġġo, your mhm. passage into the order. U dak kien ir-rigal tal-Kavallier Fra Rospigliosi illi tana dan il-lampir daqshekk favoluż. Huwa l-żejt li qatt ma jieqaf jinħaraq li qiegħed miżmum minn żewġ anġli u qishom qegħdin jitellgħuh il-ġenna.

Fl-episodju li jmiss se morru l-bot mill-presbiterju se nidħlu fl-oratorju tad dekolazzjoni Hemmhekk se niskopru l-istorja mimlija kontrasti tal-artist